Opening Prayer Papa God, rod me your Holy Spirit oil. Make as I dey read your forever word, im go enter my whole body and change me well. Give me the blessing, make I fit be your faithful pikin wey believe your word, and make I shine like light for people wey dey inside darkness. I dey ask you this one through Christ our Lord. Amen. Make to relax now, so we go hear the word of God for today. Today na Saturday, November 22nd, 2025. Memorial of St. Cecilia, Virgin and Martyr. First

chest armor, and weapons wey Alexander, son of Philip, di first Greek king, don keep there. Wen Antiochus hear am, e say, I go go take dat place. So e gada im army go try capture di city and carry all di gold. But e no fit, becos di pipo for Elymas hear about im plan.

Elisha wey lead dem with big soldiers don run because the Israelites don strong well well. Dem don collect weapon and property from the enemies wey dem defeat. Dem don even destroy the abomination wey Antiochus build for Jerusalem altar and dem don rebuild the temple and the city wall again. When Antiochus hear all these things, fear grip him, body begin shake, and sorrow hold him strong. He sick for bed many days, because you know say he don near die. So he call all him close friends, come near and talk say, sleep don comot from my eyes, and my heart dey heavy. I dey remember all the wahala wey I bring upon myself. Before I be powerful king, people love me well well, but now, see where I don land sorrow full my life. I dey remember how I wicked Jerusalem, how I carry all their gold and silver, and how I command say make dem kill the people of Judah without reason. Now I sabi say na because of all that evil

I go thank you, O Lord, with all my heart. I go tell people about all the wonderful things where you don't do. I go happy and rejoice because of you. I go sing praise to your holy name, Most High. I go rejoice because you don't save me, O Lord. My enemies don't run. You don't scatter and destroy them before me. You don rebuke the wicked nations. You don wipe their name comot forever and ever. I go rejoice because you don save me, O Lord. The wicked nations don fall inside the same pit where dem dig. Their own trap don catch their leg. But you, O Lord, no dey forget poor people forever, and the hope of the people wey dey suffer no go ever die. I go rejoice because she don save me, O Lord. Alleluia, alleluia. Our Savior, Jesus Christ, don scatter death finish and e don show say true life dey through the good news. Alleluia, alleluia. Gospel reading. Reading from the Holy Gospel wey St. Luke write. One group of people wey dem dey call Sadducees, dem no believe say resurrection dey, come meet Jesus, come ask am question. Dem say, Teacher, Moses write law say if man die and e no get pikin, im brother must marry the widow

Last last, the woman herself die. Now, we wan ask you, when resurrection happen, who among the seven brothers will be the woman's husband? Since all of them don marry her. Jesus answer them say, For this world where we dey now, people dey marry and remarry. But the people where God go count worthy to enter the next life the life after resurrection, dem no go marry again or be given in marriage. Dem no go die again too, because dem go be like angel children of God wey don resurrect. Even Moses don talk about resurrection when he call Baba God, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. God no be God of dead people. but the God of living people. Because for God front, everybody dey alive. When Jesus finish, some of the scribes come talk, Teacher, you talk well. After that, after that one, nobody get liver ask him any more question. The Gospel of the Lord. Reflection My brothers and sisters, this gospel na strong reminder say life no dey end for here. The Sadducees dey reason like say this world na the only one wey matter. Dem no believe say resurrection or life after death dey. But Jesus burst their brain. He tell them say, Baba God no be God of dead people, but of the living. For Baba God I, Abraham, Isaac and Jacob still dey alive even though e don die long time ago. That one mean say death no be the end, na just passage to better life with Baba God. As children of Baba God, we no go die finish, we go rise again. Jesus dey remind us say for heaven, na different kind of life dey. No be marriage or enjoyment of fleshy things, but pure joy with Baba God. The question wey this gospel ask us be this. You dey live like person wey believe in eternal life. Some of us dey chase money, fame, and worldly things like say this world na the final bus stop. but Jesus dey call us make we dey live for heaven sake. Make we dey forgive, love and serve others because na those things go follow us enter eternal life. So, make we remember say this world na just small chapter. A real tori dey heaven where no sorrow or pain go fit reach. Make we pray.

Receive me for your kingdom, we no get end. This we pray through Christ our Lord. Amen. Thank una we hear today Holy Mass reading. Make una go in peace, log Papa God, and serve him well. Remember to subscribe and share and give your family and friends. Make them too collect Baba God blessing.